Adıñız ne, han baba? Men Aylimov Ayder. Babam Acı Acı Alimov İslâm, anam Alimova Anife. Apamlar bar. Bir apam adı Sebiya. Üç apam var edi. Üç seneden eki ekisi oğlan edi, Ayder, İdleve. Babama Aldar armiyağa, soñki nabornen. Ya siz qayda doğdıñız, Harbaba? Men doğdım Temirçi rayonında. Qaçıncı senesi?
Otuz üç. Otuz üç senesi doğdunız. Otuz üç senesi.
Harbaba, ya, mına işte başladı sürgünlik. Saba ne vaqıt keldiler, onı hatırlaysız? Nasıl geldiler, nasıl qapılar açıldı? Belki bir kâyıt oqudarız size. Bunı hatırlaysız? O, qapılarnı açtılar, sapaginen, buraylar ayaqnen açıldı qapılar. Soñra turğuzdılar epimizni, e, beş daqqa srok verdiler. Beş daqqa içinde.
Beş daqqa sroknıñ içine Biz edik beş bala. Beş baladan bir ana. Epimiz üç apam bar edi, eki dene, men otuz üçünci yılnıñ balası, akadem otuz dört, otuz dört deyim, otuz yedinci yılnıñ balası. Epimizni vıslat ettiler. E bütün cenk boyu Bir şey da bilâc etemadıq.
Soñ saba sizi mana çıqardılar. Saba qayda topladarr sizi? Qayda kitmeye ayttılar? Bizim topladarr Klub Nognya. Köyde, Temirçi köyünde. köyüne.
Avtomatlar abkurujniy ettiler. Soñ maşnalar kedi. Epimizin maşnalarğa yüklediler. Yüklediler. Aha. Alıp gittiler Simferopol rayonına, Simferopolnıñ özüne. Özüne. Da. Andan topladılar Krug, soldatlar türü diyen avtomatlarnı. Soñra başladılar voyennıy maşinalarnı, balaban maşinalarnı ep bizim rusketnıge Prosto atqan adam kibi grust ettir, bardıq Alkiter poyızdğa.
Aqmescitte oturtar neleri, poyızdları. Da, Aqmescitte oturtar,
bizim yükleder anda beş-altı semya bir vagonğa, ölgen oldı çoq.
Vagonda çoq adam bar edi harba, vagon içinde? Bar, bir.
Altı semya bar edi. Altı qoran. Da. Bir semya İsigan edi olar, Semferopolskiy. Ekisi qarı qoca, ekisi de öldü. Da vagondan attıq. Attar. Attar oları. Da. Soñ vagon içinde nefes alıp ol ediñiz? Nasıl nefes alın edi? Belkim bir pencere bar edi, ya da tepesi belkim açılı edi. Yoq, açıq maçıq yoq edi.
Meme bir demirden okoşka kibi bar edi, onda soldatlar isteseler açardılar, istemeseler qapatır qoyardılar, hoç nazneme. Soñra er vagonğa eki soldat bar edi. Bu konesine bir denesi tur edi avtomatnen, ekinci konesine ekincisi avtomatnen tur edi. Hapnı Toqtatar çut-çut açar de, sual dep, üspeyiş, üspevat etseñ suvuñı ağır deñ, etmeseñ vagondan haaır de, obşim öyle qayıp olar kiterler. Yol boyu vagon çoq toqtadımı qırba? Çoq toqtadı. Yoq, çoq.
Ostanovka Az oldı.
bez az olur edi. Çapardık suğa, su almazdı.

Küfteler kibi olarğa berdik. Vagonnıñ içi quruat boq edi. O, ayvan vagonları edi, e? Da, balaban çetirexvoslı vagonlar edi. Ortadan qapılar açılır edi. E, vsё. Yol boyu, yol ne qadar oldu harbi, ne qadar sürdi yol? Bir afta, bekim on kün, na qadar kittiñiz? N obşim, Simferopolden çıqtıq, bizim Angrenge barğan dese, bir, olar çoq toqtar derdi, toqtatar derdi, qaydam, dedim, n Bir on beş kün vardıq da, yani yarım kün. Soñ Özbekistannıñ qayerine varıp tüştiñiz? Prâmoy biz Angren degen yerde tüştik.
Anda sizni nasıl qarşıladılar? Özbekler, o yeriñ, işte, akimiyeti, o yeriñ başları sizi nasıl qarşıladı, qırımtatarlarnı? Özbekler bizim qarşıladı. Bizim başladılar vagondan tüşürmege, e, soldatlar çetten turı. A uzbekler baştan qaçar der bizim körip. Olarğa aytqanlar bizim kak butta boyun yüzümüz bar, öyle qaçıp kiterler. Soñ bir ek kün a kirdirler kak gorodok, Tatarskiy gorodok derler. Kirdirler o nemege, kürgom stena. Soñ anda varata var edi. Bir on beş yirmi kün çıqarmaz der. Avtomatlarnen otur der varata. Soñ başladı ölmege. Soñ qayda alıp keteceğini de ölülerim bilmeyler. Alıp keter razrez degen bir Ugulğa ve körseter mında, mında kömeceñiz adamlarnı. Alkiştir kömer de, aç. Yarım metr qazmazlar çoqurnı. Kömeyler, gece şakallar çıqarıylar. Barıp baqsañ, avı matat etken trâpkalar bütün valâ etse. Onı baqsañ, parça-kesek, ölüm. Şto öyle.

Siz qorantanıznen varıp tüştüñiz Uzbekistana? Epiniz beraber.
Qorantamıznen varıp tüştük, epimiz beş adam semyanen tüştük. Ananıznen.
Anamnen barabar. Babanız cenkte edi o vaqıt. Da, babam cenkte qayıp oldı işte. Soñ onda mektebe varmay başladıñız, doğrumı? E, o çörtke soldatlar kibi çizerdi. İ. V şkolu der, dep var edik. Uzbek balaları da taşnen, taşnen atar yer bize. Öyle şeyler çoq oldı. Soñ oqup çıqtıñız. Qaç sınıf oqudıñız anda? Anda oqup çıqtım men yedi klass vsego na vsego. Soñ uje aşama bir şey yoq. Bir apam, büyük apam, Sevil apam, Kirdi iste, eto, pilorama, korobka yapar der, ma, eto, oknolarğa, o anda kirdi. Apamlar, obşim, kirdiler raznıy işlerge, men kirdim podhozğa.
Anda, Özbekistanda, başta baraqlarda yaşadıñız. Soñ anda ev qurıp oldıñız ya da ev aldıñız, belkim, belkim ev berildi size. Qaç yıl. Nasıl oldı?
Balaban bir ploşçet, duval yapqanlar onbaşta. Da soñ o duvalğa qarşı, no nazo deyim, abli kak komnatalar, er kesge bir komnatağa eki semya, üç semya, Verdiler yaşamağa. Soñ başladılar hastalanmağa. Ya soñ siz o baraqlarda başta yaşadıñız, soñ çalışmaya başladıñız yavaş-yavaş. Ev qurdıñız ya da köçtiñiz bir yere? Ev bermediler qurmağa. Çoq oturdıq o baraqçe. E, pod ohranom oturdıq.
Ya soñ nasıl oldı?
Soñ,

Öyle, öyle balalarnı, on beş, on altı yaşında balalarnı ağır derişke podhozını açtılar. Soñ uje çut-çut köterildi tatar. Soñ başladılar uje Gorodoknıñ çetine evlik yapmağa, dört semyağa. dört közi var.
Öyle yaşadıñız. Öyle yaşadıq. Ya soñ Qırıma ne vaqıt qaytıñız, qarbaba? Qaçıncı senesi? Doqsan
qaçıncı senesi. Obşim, men erte keldim anda. Bize. Qayda kelip yerleştiñiz?
Angrennen kelip. Angrenden Qırımda. Qırımğa keldim, yerleştim, yine ekinci Pionerskiy mında aldım ev. Qarbaba, neden sürgünlikten evel Qırımı hatırlaysız, balalıqtaki Qırımı? Hatırlaysız Qırımı? Akavcı.
Nasıl hatırlaymaycaq? Nasıl hatırlaysız köynizi? Köynizi hatırlayıq, amma fayda yoqtı. Balalığıñız nasıl keçti? Ne yapaydınız? Nasıl oyun oynaydınız belkim? O vaqıt küçük bala ediñiz. O zaman
men ekinci klasqa bar edim. Köynizi tegaran añlatıñız. Köyde ne bar edi? Balaban köyü edi belkim, küçük. Balaban köyü, köyümizde eki dene Balaban cami bar edi. Suv, er şey var edi. Bizim köy köçürmezden ögne büyük zemetresseniya olğan. Soñ tüşken mında şarı. Ep birisi yañı stroykalar edi bizim mında. Keşmeler, balaban keşmeler var edi. Su çoq edi. Er kes Bağçalar bar edi. Er kesiñ havfsogine naz yemi istesin, yüzümimi, armutımı, tütün saçar der, pek çoq tütün saçar der. Krugom bağ edi. A bu hır naz Semferopoyzden çıqaysıñ, splaşnoy ve negradnik edi. O Hurazen tarafı anda eto taşlı handı da, yüzüm saçar der, bütün yüzüm saçar der, kirez, yüzüm.
Qarbaba, ya siz balalıqta kim olmaya isteydiñiz? Able bir arzuñız bar edimi, meçta? Kim olmaya isteydiñiz? Balalıqta çoq lötçik olmaya isteydik.
Lötçik olmaya isteydiñiz, uçmaya isteydiñiz. Evallah.
Ayta bere, samolötniñ köşügi. Uçucı olmay.
Raznıy u mnen er kez dışlardı. Qarababa,
şimdi köyünizi ayttıñız, nasıl hatırlaysız balalıqtaki. Kim olmaya istey ediñiz, onı ayttıñız. Er şey hatırladıq. Qarababa, Qırım siziñ içün nedir? Mına böyle ağır, ağır ömürden keçtiñiz. Qayttıñız Qırıma. Qırım siziñ içün nedir? Qırım içün bizim Vetanımız, doğğan yerimiz.
Ya balalıqtan bekim bir şiir hatırlaysız, şiir ya da türkü, bekim bir masal, avle balalıqtan hatırlağanız bir şey varmı? Hatırlağan iş.
Masal, türkü, şiir. Epimiz açlıq edi, cenk vaqtında da. Ne edi biz?

Na bile halni ipar et, ne. Soñ uzun, nime, üç tane qarmaq baylardık, avbaqalarnı tutardık, iliştirirdik qarmağa, soñ na bile aylandırıp atardık deñizge. Bir balaban qaya ben, deñizniñ çetine, ondan soñ çıqıp da, a bile, a bile balıqlar tutardık o zamanda.

onı hatırlaysız? Onı yahşı bileyim men.